Divisi nih nan kut kan in tlaih hna June ni nga chun hlan tiang hlat khawhmi thawngpang ka rak chim lai. June ni nga zinglei suimilam pariat tluk ah CDF kampalet le ralkap kahdohnak a um tiah khuami hna sinin thawng kan theih. Hi kong he pehtlai in khuami pakhat nih Ralkap nih CDF an kalnak lam ah an rak bawh hna i kahdohnak a chuah hi a si. Thawng kan theih ning ah CDF pahnih an nunnak a liam tiah kan theih nain CDF lei thawngthanhnak a um rih lo caah biafiang ngaingai cu a si lo tiin DVC ah a chim. Hi kahdohnak kong he pehtlai in caan karlak Kanpalet khua uknak phu nih khuami hna ralring tein um ding le a himnak ah i ṭhial ding in an Facebook page ah an thanh. Myanmar ram a phanmi Asian palai hna le Myanmar ram uknak latu ralkap lutlaimi Aung Hlaing cu June nili zinglei Nepiro ah tonnak an ngei. Hi tonnak ah April ni kul le nili lio Asian meeting biachahmi panga zeitluk dah ṭuan chuah a si timi kongkau ASEAN ruahnak pekmi zeitluk dah ṭuanchuah a si timi kong COVID-19 i khamnak sii hmuh khawhnak dingah ASEAN nih a tawlrel cuahmahnak kong CRPH le NUG cu ralhrang phu an si tiah ralkap nih a thanhmi hna kongkau telin ramchung buaibainak hnuzul kong kum thonghnih le kum kul thimnak me cazin kongkau rampi a daih tikah thimnak tuah ṭhannak ding kongkau le minung i bawmhchanhnak rian tungtlang ah Myanmar ram i komh ve ding kongkau he pehtlai in ceihmainak an ngei. Myanmar ram kong he pehtlai in ASEAN meeting a dih hnu ah ASEAN Secretary General Lim Jock Hoy le Brunei ramdang pehtlaihnak Minister Yusof cu a voikhatnak bik Myanmar ram an rat hi a si. Kum thonghnih le kum kul me cazin kongkau fianh ding in ralkap nih Asian zong a sawm hna tiah ralkap thawngthanhnak nih an thanh nain ceihmainak a phichuak belte thanh a si lo. NUG le Ralkap Uknak Council cu ralhrang phu tiah an i thanh veve i ramkhel ruangah tleihmi vialte thlah hlan lo i tonnak a tlamtling kho lai lo tiah NUG nih an thanh ve. Hi kong he pehtlai in NUG ramdang pehtlaihnak union minister changtu U Mu Zaw nih Myanmar ram kong ah ASEAN nih ralkap lawng a ton hna hlei ah NUG nih nawlmi le halmi zong lehnak pakhat hmanh an tuah lo caah ASEAN cungah kan ruahchannak a um lo tluk a si cang tiah a chim. Tutan tonnak ah ASEAN palai hna nih ralkap lawng an tonmi hna cungah soiselnak tampi a um i a kapkip he aa ton awk a si tiah an mawhchiat. June nili Asian palai hna le ralkap tonnak an ngeih ni ah caan karlak cozah NUG nih a rianṭuannak he pehtlai in thawngfianhnak a tuah ve i thawngfianhnak a tuah tlawmpal zanlei suimilam panga le cheu tluk in ralkap nih ramchung internet lai an phih. NUG cozah ser a si ni sawm nga hnu ah a voihnihnak thawngfianhnak an tuah hi a si. Asinain ramchung internet lainphi a si caah ramchung thawngpang latu hna nih thawngpang an la kho lo i ramlenglei lawng nih thawngpang an lak khawh. Ralkap dokalnak caah tiin ramchung dihlak ah rammi rungvengtu ralkap CDF le PDF tiah dirh in ramtang ah kal cio a si i hmunkip ah Raltuk cawnnak ngei in ralkap dokal a si. Hi bantukin rammi rungveng dingin ramtang a kalmi chungah nu zong an i tel i zungmawi le rianṭuantu cheukhat zong an i tel. Cun ralkap le palek CDM a lutmi cheukhat zong an i tel. NUG cozah rampi runvennak le humhimnak le Union Minister U Yi Mun nih hmailei ah PDF hi rampi ralkap a si dingmi an si caah Raltuk cawnnak hi daithlan awk a ṭha lo. Raltuk a cawngmi hna cu vawleicung sining he aa tlak in cawnpiak an si i ramkhel kong siseh ralkap nih an ngeih dingmi ziaza tiangin cawnpiak an si. Vawleipi nih a zulhmi ralkap zulhphung zong cawnpiak an si tiah a chim. Ngeihchun hriam i tlei in ralkap dokal a si caah tlamtling hnga tluk in a tlamtling kho rih lo. Duhsah tete in aa siamremh thluahmah ko lai. Limhang a ngei i ralkap sining a tlinhmi ralkap a si hrimhrim lai tiah Union Minister U Yi Mun nih a chimchap. Chin ramkulh chaklei Tonzang khua, June nithum zanlei ah COVID-19 zawtnak in minung pakhat a nunnak a liam ṭhan i Cikha khua tel in Tonzang peng ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung zahnih le sawmli le pahnih an si cang. June nithum zanlei ah a nunnak a liammi hi kum sawmruk le kumruk pa pakhat a si i upalei damlonak a rak ngei ciami a si tiah chungkhar hna nih an chim. Tonzang peng ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung zahnih le sawmli le pahnih, Falam ah minung hleiruk le Tedim peng ah minung pariat an dihlak minung zahnih le sawmruk le paruk an si. COVID-19 zawtnak in May ni sawmthum le ni khat in June ni thum tiang ah Tonzang peng in minung paruk le Falam ah minung pakhat an dihlak minung pasarih nunnak a liam cang. Hakha, Thantlang, Tidim le Falam zong state at-hum nawlchuah a si tiah kan theih. Sian ramkulh thlanglei Mube khua Mei Nili zinglei ah PDF le ralkap kahdohnak a um i PDF in minung pahnih an i hliam tiah PDF nih an thanh. Ralkap nih Mube khua Tuduhthan sang runvennak a tuahtu PDF pawl an kah hna caah tu bantuk in kahdohnak aa thawk hi a si. A liam cia May ni kul le nithum thawk in Shan ramkulh Mube ah kahdohnak a um i khuami thong tampi zong ralzaam in an um. Mube palek sakhan tel in a dangdang hmun cheukhat ah ralkap nih hriamnam thazaang le ralkap thazaang an chap caah kahdohnak a faak rih ko tiah PDF nih an thanh. Mivial hin thawngpang thanhmi kan ngol lai nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.